Seimei mekin khika le khek khua si. Jesuh nih mizaw tampi damnak hna damternak hna khua si. Supak supak. Sakalo mai. Si Tiberias se Galilee alai hrong kan um. Kan portal tu cho Galilee a chung lei dewa kan um. Galilee a rak ngan tuk hring hran. Pak. Wow. Khi kan hnu lei building hnu lei ke Galilee chu si. Galilee cu si. Akhin lawng an cit lai le an zipha hrawng an kal lai. Eh, kai Galilee ti lawng te tiva tiva kan tena tein Sea of Galilee ti se le the idea. Ta zei la Jesuh Khrih chan lio i an tutom mi sangphalong si.

cun kut a ka tong ngol ve tiah Imu hi leng vialte an boi su a thlon lenak si i rak channak si pa hin zu tu rak sarnak zong si pa ne kan ti bantukin Minung siotu ah kan ser hmala kan ti bantukin a zumtu hna vialte amah rian cu thlarau tlau tlaih hi sako timi hi kan ka ruah ko mai cu si tampi zong keimah zong reflection tuah ka duh reflection tuah zong kan hau amak tuk ti lawng a za lo a kene kan zulh hau

Galilee a cung biaknak a si. Hi tlang, hi tlang cung hin cu Galilee zong hmuh khawh a si. Bawi cu tlang cung cawnpiaknak a cung kan phan. Biakinn pakhat an sak. Cu biakinn chungah cun kan lut lai. Mah khawh khan. Mah chung atu hi mah cu biakinn ah cun kan kal cuahmah lio a si i biakinn chung tu ahcun holh tuk khawng ah lo kai tuk khawng ah lo tikah

Thai a ngan panga in pasarih khi si. Re ve cio te u law. Ka zawn ah hin Bawipa nih a cawnpiak la hnga tlang khin khi khi ti khi zoh khawh nga Galilee khi hmuh khawh nga ti khi ka cungah Bawipa nih a cawnpiak hna timi hi kan hngalh khawh. Cu he cu a sakmi biakinn cu a he a hmailei si. Bawipa nih amah hi hodah si timi biatak tein a chimnak hnga le zei ruahchan ah rat timi hi biatak te a cawnpiaknak hnga si. Bia ka kan rel tikah nawlbia bang hna cu tin nawlbia nih tin an chim hna sihmanhsehlaw kei nih cun tu deuh nan si hau na upa zong na thinhun si ahcun na thahmi hi ai lo ko mi nupi suatpinak tinak zong hi hi na lungthin na ruah a si ahcun mah kha sual sang ko ti bak in Bawipa nih taktak in a cawnpiaknak hna hun si le a ministry thawka tiah tiin Bawipa nih mipi hna cawnpiak hna mak tuk ee ka tlang hin Bawipa he tin cawnpiak caan poah ah hin cawnpiaktu pawl hin te tlang a cung cem hun ah khan an thu an ah khin minung nih khin a tang khin an zoh hna le mah khan minuk tlang si tikah hin thawngpang zong kha a thang khun speaker hau lo minung thong ah cawnpiak cu a har ngai cu mu na speaker hau lo khin cawnpiak tu khi tlangcung deuh khin um le a tang khin zo i bawipa nih a cawnpiak mi na kha ngaih khi si ka hmun ah hin tlangcung cawnpiak te van rel ah tha te mi chambau ka si ti ai hngal mi cu lunglawm mi nan va se dah

Pathian kha nan hmuh lai, ka uar tukmi si. Biakinn in sak le kan Bawipa Jesuh rawl a pek tak hna i a ṭhatnak lung kha a um an ti. Mah lung cu ka va zoh lai. Auto tangah khin ka hin Bawi Jesuh rak ṭhutnak pak si. Ti.

Capernaum khua Peter khua a si. I Peter pinah Jesuh Khrih mi cawnpiaknak ngeih lio hna i mi tampi nih inn an rak fuh i mizeng pa a hawile minung pali in an rak put i inn chungin an rak thlaknak Jesuh Khrih nih a damternak tuak a si. Zei ruangah dah Jesuh Khrih kaa thawng ahhin a cawnpiaknak tam uiam hang ti si ahcun an timi cu Hika hi ramri a si caah khatlei ram nih tlaih an duh cungah khatlei ram ah kal khawh colh in duhning paoh khan tlaih khawh si lo. Cuka cun hrawng hla ahhin cawnpiaknak tam u ka hmang tiah ruahmi si. Tule mah he kampong he Galilee cu suih ko he Galilee hi rili hmete rak si lo ngan pi se i khua tampi hi amah nih a peh tlaih hna ngat curuang hin ngasio Tuhi an pawcawmnak ah hin an rak ṭuan cemmi pakhat zong rak si timi kan hmuh khawh. Cu pinah hi Galili ruangah hin khua tampi hi Rom nih lam tampi an rak sak le Kapernaum khua lei deuh ah hin hika hrawngah hin Rom ralkap pawl nih lam tampi an rak sak a si tikah Bawi Su Khrih thawngṭha kaan a chim si ahcun center ka hei si si ahkhan cun kha a chimmi thawngpang kha minung tampi zong nih a hngalhnak kha a fawi bik thawngṭha rak chimnak hmun ah rak ṭha bik hmun rak si Rome nih Rome pum nih rak sak dihmi si ruangah Rome hlan ah khan Alexander the Great nih khan a rak sakmi lam pawl ka hin an si ti hna le mal raldohnak ca rak sakmi sa ko e sihmanhsehlaw bawipa caah cun thawk thimnak tha cami hmun center pakah hin ai cang timi kha tonnak zong kan theihmi si Chicago nang ma chim ne hi khua mi zei khua da si Laimi nih ka per nuam ka ti lo ma la man lo

Ka hi Peter inn si. Peter nu a damnak si. A innak hmavual thawng in kannih cu kan dam timi Isaiah sawmnga le pathum chung i an laknak kaa zawn i Bawipa nih Peter nu a damternak kha a si. Ka hi biakinn si. Si, cungah kai u. La tang khi zoh khawh nga, thalang um rua. Ho pop live kan thlah cio tring kan puh cio ve ko na he kei tu he documentary tuah mi ka se tu ke zong in chung kai be chang lai Thank you.

Cuti an zumh. Ka fanu a khan an room ah khan bawi saruk thum ṭhan le mahka ngan pahnih aa khan si. Ka hawile pali nih khan hika cung hrawng an ti. Sia thawng hi a cung ah in an van thlak an van thlak le mi kha inn hmai an khah tuk te khan lut kho ti lo le an van thlak le ta dang an Jesuh bia chim cuahmah lio va tla le cun ho kal a ti i damternak a si. Si, si bak ko heh. Siling timi kha lak ah zeitik sung? Ah, inncung ci. Hawile pali nih inncung ci bak an van poh la le te. Inncung ci ka hawng an umnak hal sa cu kei a hawi pali ka van si ter ve ah hin. Van poh, van poh ti i mi hna hnawh van pek cu si ko na te bawi su nih kha bantuk zumnak kha a cohlan. Ka zangpa nih zeitluk na zumh ti cu kan thei lo na te. hawi le pali nih tahcung pakhat an van thlak le Bawipa nih khan thlah tikah Bawipa nih khan an zumhnak cu hna piak hna le an hawipa cu dam timi kha kan theih. Hika hin Capernaum khua i a tangmi tete cu si. Tamtuk cu an tang ti lo. Kum thong leng cu sang tikah ka khua he an khua i Thilri pawl si an inn pawl tete si lai. Teacher te inn cu si lai i pa zong ah hin khua inn lawng te si ko hnga. Mah lio caan ah cun khika i ummi khi khika hi in Jew Senegal Jew pawl an biak in Pathian na tonnak si Hlan lio ah cu Seraco ti bantuk ka rak nei lo, sihmanhsehlaw an hennak a tam ngai cang tikah khan Jerusalem bang kal peng a har le Seraco ti cu i tonnak ti khi si ko. Seraco timi cu biakinn silole i tonnak, i pumhnak tiang khin biafang cu ai lo ko. Jewish pawl nih an biakinn cu Seraco tiah auh a si. Okay. vialte he kut caan ai ṭial. Lung tu cungah Pak kim bakal be ba hop ko ti na na o. Ah, Bawi Suh cawnpiaknak rak ngeih tawn ah khan Synagogue deuh ah hin a kal. Jew pawl an i pumhnak ah an kal le Isaiah cazual rak relnak zong kha hika zawn hi si hnga. A lai zawn ah khin dir i scroll timi cazual kha on i mah ah khan ca kha rel tawn minung pakhat a rel tawn da hika hin mipi chuan thu ka te hin thu cio si a thu ti ma khan cazual kha rel kha se wai su ni aiza cazual avan rel tikah mah hi keimah ka si avan ti tikah la tunak cu tuntuk hmun ah an si timi te kha ka van langhter ta Singapore a hnulei in a vampang si. Hnulei hi khua sarih ko he tangmi lungte an bam hmuhmi pawl hi minung umnak, thil an khonnak cu an si. Tikok hen in an rak sak ko cu lung tikte khi khi bantuk khin si. Ah, tuni cu kan zawhmi cu makbak vialte he hika hmun ah a hmumi lawngte si hlan lio in sak dan si i pangpar le a dang dang te pawl an rak tuah dan Jesuh le a pa cu Josef cu carpenter an ti tikah hi bantuk hi teh an tuah hnga maw ti hi ruak um ve ngai Jesuh zong teh mu lung pawl te van hman i mah lio ahcun thing taktak hi maw dah hman taktak mi um hnga lung hi bantuk an sak mi pawl ah an teh manung tam tuk an herh men la Ngasiotu an chuannak a ruang zong cu ka he an khua bak he Kalali bak si ko ti Kalali khatalei se ka he an khua se an in pawng te bak se rian tuan i thawh ding sia cu nga sio van duh sia cun ka bak han thawh i va sio cawh khan sa nga

Hi bantuk hmun hrawng ah doh Peter boh ka han rak um la le Jesuh han tonnak cu si nga cu thu deuh ah Peter va kal law nga cu va siau ti Bawipa nih a chimmi a ngaih ruangah nga tampi ka khin a va hmuhnak zawn cu salai ah Atu hi chuncaw kan einak caan si lai. Future ni nga tlaih na ka future nga kan ei lai. Puai khata dollar phang tul thang hi a si lai. Takal nei ti mo na nu van. Tangka kan nei lo, kampur kan kan chom lai. Akan lo ko. Chatling. Zedan na lo atu he takka na ke mium ti mo credit card je vi ra ko la atone atone tiang je sia sia tin san lu ta thil tam tuk chok chang tang pi lo tang pi lo Sing Peter Fish and timi kan ei lai outside outside wow it's got a restaurant it's Ali's restaurant the outside Ali restaurant timi ah hin leng kha lai wah ka ke Galilee pak ko khe ka bak kan an tlai mi sala fresh pak mi kan ei bak hawa kan tela kan kan ei lai yang nga chu nang nga chu ka van zok ka van zai pa ha Ah, pomo, pirang aso, A ru lawng te si dua he. Ha? A ru lawng te si. A ru lawng te si. Ei har tuk te. Oh. Ei liu tangka kan lak ko te. A ru tam to kan thi te. A ru ko ne. Hey, mas nei lo tu. Wow. Wow.

Hmun hlan te khan hika hin Galilee nan kal tikah Peter restaurant ah Peter timi mimbunh in nga kha a um la le ti kha si le kan van ngei tuk bantuk tein hi hika kan van ei cang la le okay avai khanak ei salam an ei nek ka ei hlan ah kho ti ko ne yami to ko ne lai nga lo mo lo ka chama nga ei ding si ro khan

Pahnih ai cheu le khatlei kha kalei he kan kar ami si khatlei ah hin khatlei kam ah khin turan tefa cu va kal le a ngai ah khin ka han tang le khin vai tong ṭhan ti kha a kan chimmi si idol pawl Pathian pawl an biaknak a si hika hi zumlotu pawl an rak hmannak cu sihmanhsehlaw atu cu zumtu nih biakinn tu an sak cang timi kha kan chim Mathai a ngan pahlei ruk a mehlei thum ah khan Jesuh kha Caesarea Philippi Caesarea Philippi in a rak ra timi kha kan theih. Mah ka hika pawng in a si cang. Mah tikah khan Peter nangmah nih teh keimah hodah dah ka si tiah khan a hal ah nangmah kha Christ na si. a nungmi Pathian nih a fa na si timi kha a ti. A van ti tikah bia man ruah tikah Bawipa nih khan zei ti ti chiah cun I will give you the keys of the kingdom of heaven timi kha a chimhnak sale mah taw kha hika zawn ah hin a peknak si the keys of kingdom kha Bawi Jesuh nih Piter a peknak a si tiah nak zumh. Mah ruangah khan hlan lioah zumlotu nih kaa hmunhma in rak hmang hmanh selaw zumtu hna nih khan kaa zawn hi kanmah caah biapi tukmi si. Piter Bawipa nih khi makmak ko. Simon Peter, you are Peter. On this rock I'll build my church a timi kha Catholic pawl nih khan phundang deuh an rak lakmi sema he Peter bakha a ti hnawhmi si tiah an rak tuah an rak chim natein mah kong mah ruangah khan atu ah khin Peter khi Pathian nih nawl biatak tuk a pekmi si ruangah Catholic e pope vialte khi Peter hnuirami pawl vialte he cu bantuk nawl ngeihnak cu an nei tiah Catholic pawl nih an zumh Hika hi ti cu tlangtang ah hin rak chok ko hi. Timi hohmanh nih tuahmi a si lo. Amah te rak chok hram ah ko. Pakhat nih a lawng hram ah, lawng hram ah. Harmon tang in a luangmi ti. Ropui tuk te. Hallelujah. Amen. Hi ka khin khi a rak chok hram ah ko. A thei hmanh kan thei lo. Bawipa nih Keimah hi living water a nungmi ti ka si ti ahhin mah bantuk ti hi si ideal mi si lo. Tungdan ah luang peng an herh caan poah i kan nei kho tinak kha si le Jeremy pawl Bawipa nih tahchunhnak rak hman peng mi cu mah hi si hiti pawl hi a cunglei a rat lo si ahkhan cun dinding ti an nei la lo. Phunkathil Living Water a luang pengmi a luang pengmi a dong kho lomi ti tinak si. Eh, Bawipa nih sunparnak co ko seh. Hmm, thur bantuk ah mana tang thoma ko khi ka khin. Jen thoma. Ka hi nan hmuh khomi hi to pungsan baksa ko he. Chimlumi cu Bawi Suni Peter kha to a rak pek nak si tinak kha si.

Cucu deh miphun pawl rak umnak kan kal lio si. Ha. Um mai la lo ah.

Kaka hmun kha Jesuh Khrih nih Peter kha tawh a peknak si. Si. Le zapi kan ruah ti khan tawh hlui kan ti tikah han position phun ah RC le bang cun RC pawl an zumh mi mu. pop ne a bak mu Aha. bawi ne a Aha. kaka kan ruah mi si sihmanhselaw kaka hmun hma location kan va hmuh tikah zeidah ai dang tiah cun kaka hmun kha miphun dang Lebanon hna Syrian hna zumlotu heicatiah pathian dang an biaknak hmun kha si amen e kaka hmun zawn ah khan jesuh nih to kan pek a ti tikah khan challenge ke to ko manu kha ma fa changmi thil khamu zoom lo tu hna sinah zeitluk dah rian lian pi kha khin ti mi kha si le kha kha mission zong ai tel kha kha acar hanga position pi vai lak i nuam ngai i bom ding kha si lo in rian lian pi khin mi tu kha si ti kha kha tu chunah khan a hmun hma man zohnak thawng khan mu ka fian mi ka chim ve lai ma le hi lungpi an ka khrihfabu ka dir lai ti hi vawlei sial sual rian ṭuannak nih a tei kho lai lo ti si a in kho lai lo ti si val an biaknak nan hmuh lai Jews pathian an biak nan hmuh lai khrihfabu van dir bak le annih cu an rawk vial le kannih cu kan kal cu annih cu tamai lawng si cang kannih cu a tua kan nung rih an kan tei lo cu

You see how it was? This is the altar. This is where the priest sitting, just in here. This is was like kind of temple. Chin Jeroboam khate a tha mo. A tha lo apa apa azul ate Bible ni apa Solomon kalnak azul cha pathian ni khan thluchwa pek lo chem sar Pavelca chungah hin Northern Kingdom hrimhrim hi Israel tiah ausal a Southern Kingdom hi Judah tiah ausal Judah khi a tang le khin sile Benjamin le Judah khi Judah an cang le hika le hi Northern hi Northern lei pahra hi Northern lei pahra pawl hi Israel tiah auri an si le Jeroboam nih rak uk le Northern siangpahrang pawl Pathian a fuat khun hna A ruang cu Pathian duhnak in an rak nung lo. Lahah rak poi cemnak sale si Marang holh cu mah hi syncretism ti an auh a si syncretism timi midang zumhnak kha an caw an caw le hika cu velo hen ai neih velo hen ai neih tuk ve cu Lebanon te pawl Assyria ai neih tuk cu le

Tuan tha lai. Video kan zeina. Nami ya nami tha dam just da hola. Are we okay? Din ma kan thut lai he. Khi ke nu kan nan lang la lo. Ban ban te de u. Cheese. kha kanu zeidah nai lakmi se ka kan chim tak men se kai hi tu tan kan rat ika lakmi chu atu Israel kan rak thlan ah Babel kan rak rel mi le kan chon mi vialte hna kha ata tak an kan van hmuh tikah hin kha kan hmuh mi le kan rak rel mi kha van phian deuh nak dingah hin keimah pumpak kanun hrimah hin Bible he biakam thar he biakam hlun he tam deuh rial i fian deuh i ka mipi zong kha a fiang a chim khawh hnga ding hi cangka tein ka nunnak ummi si ti kha thazaang ka laknak le a herh te ka ruahmi a si. A si bak a si bak a hmaan bak hmaan bak a ram a tling ka van phat cang tikah hin kanmah le kanmah cio zong khi kan ralring deuh men la dah ti ka ruah a ka chim i hmaan tak ma ma ka zoh mi kha ti kim mu takte zong khi kanmah zong cio ca zong ah si ka van theih ṭhan fawn. Cu pinah keimah hrimhrim hi Baibal tam deuh rel ding kha ka nunnak ah khan a ka cawnpiak ngai ti kha ka ruah le ka lawm tak hi si. Bak he zong ka se ve. Amen. Tha tuk te hi bantuk trip kan neihmi khawhmi hi service a si men in tak te nan dihlak kan kal ṭi kho hna.